यौ साथी सब कते नीक बैगन है देखू ओहू सब के लेके होइए ना त चल आब हमरा बारी में की तू जेबी में से चोरा चोरा के तू मोबाइल किनै छै आ तब ओहि मोबाइल में तू हैं आई टिकटक बनबैत रहै छै हैं सार हम वाइफाई के हम लाइने हम कटा देबै अखन के हम गर्दन में हम दाब देले गेले खा खा का भैंसी जी का मोट भगले खा खा का भैंसी जी का मोट भगले बहुत देखी बात कर हमरा देले की छोड़ देखी बात कर ही बात थोड़ा ना करी थोड़ा ना हमरा तोरा दोनों बाप ते के बड़ मन बढ़ गेल है ई हमरा बेटा के बिचौरी में आन का पटक के मार छले की अरे धनी के लाल के बेटा छै हैं और मारबे करते इहो मुनीलाल के बेटा छै केकरो से कम छै

हैं ये हमर इज्जत सबटा नीलाम भ गेल हैं? तू ओना नहीं मानबे तोरा हम हम डाल डाल दिले यादव जी जो बनवा अरे जे टिकटक बनेबे टिकटक बनेबे हैं? हैं, टिकटक बनेबे तू हैं? तोरा टिकटक हम तोरा हम हैं? टिकटक हम निकालबो तोरा

एकटा ओ टिकटॉक बना लै छियै ओके अहाँ वायरल गीत में बनाई छी बलराम जी बला की हो रे ए बलराम जी कमर में परेशानी बा कल परसों से दर्द के ई निशानी बा ए बलराम जी कमर में परसनी बा कते निक बोल लगे त यार देखियो कते निक लोकेशन यल छै अह, वीडियो देख के त मन गार्डन गार्डन भ जाइ छै हमरा ताले हमर सब कसरत खत्म भ गेल हैं ई एखन तक चाय ल के नहीं एलै ई करै छै की घर में देखिए हम एकटा और वीडियो वायरल भेल छै हमहु बना ले छिए एगो कोन ठीक रहै तोरा त वायरल ले भ जाइए ओ oh, नो हेलो ई त घरो बने छै

कखनसँ हम चाय चाय चाय चाय हल्ला करै छियै हैं आ तू ओहि लए आबि कऽ बाड़ीमे हैं ये मैं हूँ तू कौन है कौन है तू हैं एहन एकदम कोयली सन के बोली बोलि बोलि कऽ तू केकरा जरे बतियाइ छलै के छलो फोनमे

तोरा हम 20 दिन चेता देने छियो कि टिकटक पिकटक के चक्कर में नहीं पड़ हैं तो तोरा एमे नहीं घुसै छौ एमे हैं मंदबुद्धि ई चाय नहीं तू हमरा द क आ तू ई मोबाइल ई अते तब कहै छी जे हमर पाई कत गायब होई त ई हमर पाई ल ल क तू जेबी में से चोरा चोरा के तू मोबाइल किनै छै आ तब ओहि मोबाइल में तू हैं आई टिकटक बनबैत रहै छै हैं

नहि कोनो बात टिकटॉक तऽ बनेबे केलियै ने जाइ छै पोस्ट करबै आ खो धरा धर लागि गेतै की हो रहे दोस्त हमरा ई उम्मीद नहि छल अहाँ तऽ बुझलियै ने दोस्त हमरो अहाँ से ई उम्मीद नहि छल कति उम्मीद नहि छल सभटा गलती करी दिए अहाँ कहि दिए हमरा कथी गलती केलियै हम कति जल्दी गलियो एक बीच अहाँ वैलेंटाइन दिन क अहाँ हमरा गर्लफ्रेंड के केना पलपोत मार देली कहू तो ए त अहाँ के गर्लफ्रेंड छल के त अहीं ल रहत ने हमरा ल कैले आयल हैं अहाँ लगे तो पलपोत मार देबे अहाँ हाँ। बुझे चली कि एकल गर्ल गर्लफ्रेंड ई तोला एकरा जो प्यार करे त अहाँ केना मार देलिए हम रोज ले लिया आ परपोज मार देली हो गेले परपोज बेटी ने बुझते कह देती कति बेसी ने बुझू

छोड़ दे छोड़ दे बहु ई बेसी बात कले हमरा देले की छोड़ बेसी बात कले ई बहु थोड़ा ना कले थोड़ा ना हमरा दे तोरा दोनों बाप ते के बड़ मन बढ़ गेल है ई हमरा बेटा के बीच चौरी में आन के टक के मार छले की धनिक लाल के बेटा छै हैं ओ मारबे करते

आय आ मतारो कते गोर छै आ देखै छी तकर बेटा कौआ सन के कारी सही बात। हमरा तऽ ओकरो पर शक लगैया ए, मुरलीलाल जी मुंह सम्हारि कऽ बात करू ने तऽ जिबिया हम खींच लेब आय हमरा दिव्या character- खींच लै छी हैं? धनिक लाल के बेटा छै अरे कारी रहू चाहे गोर रहू धनिक लाल के बेटा छै ने अहाँ हमरा कैरेक्टर पर आवा उंगली उठावे वाला के ए काना फूसी सब मौगी और करत रहैया जानी जाइत सब करै छै तऽ करै छै हैं? ए, करै चल छै। फेर दे। चल चल चल चल चल अखन के- कर दे। चल अपना ये जो बेटा देख के ले अखन के बाहर। छोड़ दियो त अखन के दुनु बाप ते के पटक पटक के मार दे आइ रे सार, आइ तोरा आते दूध हम केला पियो ने छियो रे झबी के झबी दूध पियो ने छियो सार जाय छी लड़े ले हैं अरे उ त तेहन मातल है के मुनि लाल आ तेहने मातल ओकर बेटा है हमू दूध पीबे अब थप दिन देखा ना थलबे नहीं हम सार कहे के त नाक कटा देले ना हमर हैं धनिक लाल के बेटा के कहते जे मारल ये हैं हम ठेल के दै छी जे जो लड़ाई करके आ कहै छै सर पकड़ा न हो पाओ पकड़ा न हो पाओ अरे हमरा तऽ मन गेल जे हम ही करि दी दुनू बाप ते के हैं देखी तो एक क्षण खेत में नहीं आवे छै तऽ कते चोरी भऽ जाइ छै नहि भऽ जाइ छै काल्हि परसू तऽ हम देख के गेल छलिए हमर बाड़ी में बैगन से पथारल रहे एक एक ढकिया निकलत ये अखनी तऽ एकोटा देखबो ने करै छै आ हे के ले गेली हमर बैगन तोड़ के हमर बैगन के तरुआ जे खेबी ना तो भैरे रात पेट झड़े झड़ के तबाह हम नहीं भ जेबी तो फेर कहिए हाँ कते निक बैगन छै एकरे आहे सीन मध्ये आब ए जान भई ग यो साथी सब कते निक बैगन है देखू ओहू सब के लेके होइए ना तो चल आब हमरा बाड़ी में की कते निक निक आ पीलू तो एकोटा नहीं भेटत कते निक ये देखू

अरे हमर रुतबा है हमर रुतबा धनिक लाल के देख त लोग कापै छै और जे मुंह से जुबान नहीं निकालै छै आ तोरा चलते है ये हमर इज्जत सबटा नीलाम भगल हैं? तू मना नहीं मानबे तोरा हम अरे डाल दिले यादव जी जो बनवा अरे जे टिकटक बनेबे टिकटक बनेबे हैं? हैं, टिकटक बनेबे तू हैं? तोरा टिकटक हम तोरा हम हैं? तोरा हम निकालबो तोरा हैं फेर तू चुटिया बनेबे हैं हैं मारत मर चरसा ने हम तोरा फाड़ देली कि ने हैं ई टिकटक बनबैया ई नया नया साड़ी हैं ओ टिकटक से आदमी आबाद भेलै कि बर्बाद भेलै केकरा देखली जे टिकटक से धन अरेज लेलकैया हैं दू कट्ठा जमीन कीन लेलकैया हैं ई टिकटक तऽ सबके बिगाड़ के छोड़ देलकै हैं औ जनी जनानी है मर्द पुरुष अरे आइ काल्हि तऽ धिया पुता पढ़े वाला बच्चा सब बर्बाद भऽ गेलै टिकटक के चलते है पढ़े लए जाइ छै किताब राखि दै छै है आ स्कूल पछाड़ी में टिकटक खेलैत रहै छै अरे अरे ऊ सब तऽ छोड़ ई बुढ़िया मौगी के कोन चूल चढ़ि गेलै टिकटक बनबै के? हैं? कैला हमर ब्लड प्रेशर तू हाई करे पर लागल छै

हाँ आ टिकटक के बंद बंद कर हाँ अरे टिकटक से आबाद नहीं भेले लोग बर्बाद भेले ये हैं ओहि में एकटा वीडियो एकटा साड़ी में फिर दोसर वीडियो दोसर साड़ी में हैं ई सब खर्चे के घर भेले ने हैं दू पैसा जे बचा लेबे तो हमरे यहाँ के काम लगते ने हैं करिया के काम लगते पढ़ाई लिखाई में काम लगते आ ई टिकटक बना के की फायदा हैं ओहिमे से जे कोई वीडियो उठा लेलकै हैं बदनाम कर देलकै हैं

टिक टक टिक टक टिक टक हैं तंग कर देने है अरे जन्नी से देखे छी सब हमरा वह बात कहिए जाए तोरो जनानी के देखे छी टिक टक बनबैत है धनिक लाल के अ, घरवाली टिक टक बनबै है कहलकै जे ए विजय कह कथी करियो आप एक्शन